Wel, bore da i chi i gyd. Mae'n braf iawn gweld gymaint yna chi wedi ymuno. Uh, Gito Dafydd dwi, dwi'n uwch swyddog cydymffurfio efo'r comisiynydd. Um, hon ydy'r sesiwn uh, Gymraeg. The English language session will follow uh, at 11am, uh, gan bod yna gymaint um, o bobl wedi ymuno, da ni'n mynd i fod yn croesawu cwestiynau drwy uh, y chat yn unig, uh, yn ysgrifenedig. Felly, os ydych chi eisiau gofyn unrhyw gwestiwn, mae croeso chi wneud hynny drwy y chat neu e-bostio post at Comisiynydd y Gymraeg www.youtube.com.cymru. Um, Mae'r digwyddiad yma yn cael ei ffrydio yn fyw ar YouTube um, ac hefyd um, da ni'n ei recordio fo ar gyfer ei gyhoeddi yn, yn ddiwedd arach. Wedyn, um, dwi'n mynd credu bod yna ddim byd arall i fi nodi uh, cyn bod fi'n trosglwyddo chi at y comisiynydd Aled Roberts. Diolch yn fawr Guto. Um, bore da i chi gyd a croeso i'r cyfarfod rhithiol yma. Um, mae hwn yn wahanol iawn i'r arfer wrth gwrs, fel arfer dyn ni ar maes y steddfod, um, ond o leia mae hwn yn rhoi hwyrach cyfle i rhai pobl fydde ddim wedi um, mynychu cyfarfod ar y maes, felly um, mae hwn yn, yn gyfle arbennig i ni. A dyn ni yma wrth gwrs i lawnsio Yym, adroddiad sicrwydd 2019, yy, ugen ugen. Yym, felly, 'da ni'n sôn yma am y cyfnod jyst cyn, yym, Covid 19. 'Da ni'n sylweddoli bod Covid 19 wedi cael effaith, yym, ar y ffordd ma' gwasanaeth yn cael ei darparu. Yym, a 'da ni yn cydnabod, wrth gwrs, bod 'na gyfnod heriol wedi bod, felly, yy, ma' hynny'n bwynt hwyrach fy' ni'n dod ati, yy, mewn ychydig fisoedd i weld be'n union ydi'r effaith yym o ran Covid 19 a'r darpariaeth gwasnaeth yn y Gymraeg ond mater arall ydy hynny. Felly dyn ni'n canolbwyntio yym yn yr adroddiad yma yym at y cyfnod i fyny e, at diwedd mis Mawrth eleni. Ac yym Y neges a'r pennawd mwya' pwysig ydi bod ni dal yn gweld bod 'na wella o ran mwyafrif y gwasanaethe yn y Gymraeg eto eleni, ond dwi'n me'wl bo' 'na beryg bo' ni yn bydloni ar hynny i ryw radde. Felly 'dyn ni yn mynd i sôn bore 'ma hwyrach am rhai o'r pethe 'dyn ni'n pryderu um, amdanyn nhw erbyn hyn. Ac um, y peth cyntaf i'w nodi ydy bod yr adroddiad yma ddim yn nodi, nodi bod yna gydymffurfiaeth llawn. Um, ac erbyn hyn, cofiwch mae rhyw bedair mlynedd ers i'r safonau gael eu cyflwyno i'r sefydliadau cyntaf, Yym, ac erbyn hyn dwi'n meddwl ddyle bod ni'n disgwyl bod 'na gydymffurfiaeth eitha' llawn o ran y gwasanaethe sylfaenol yym beth bynnag, a fy' ni'n mynd ati i i sôn am hynny yym nes ymlaen. Mae'n debyg os 'dych chi 'di bod ar Cymru Fyw bore 'ma neu yy 'di gwrando ar y radio yym fy' chi'n gweld hefyd mai teitl yn adroddiad ni ydi yym Cau'r Bwlch. Yym, a dyn ni yn dechrau gweld dipyn bach o fwlch yn tyfu rhwng yym, y sefydliadau yna sydd efo yym, cydymffurfiaeth da, yym, y rhai sydd efo trefniadau digonol, a rai hynny e, felly lle mae angen i nhw wella i trefniadau mewnol yym, o ran monitro yym, cydymffurfiaeth. Mae rhaid mi ddeud hefyd bod yna rai sectorau, yym, yn arbennig ym maes iechyd, ond hefyd ymysg y sefydliadau yna sydd dal yn gweithredu o dan cynlluniau iaith, lle ydy, lle mae'r e, lefel o gydymffurfiaeth um, yn, yn llai. Felly mae hynny'n rhywbeth um, fydd rhaid i ni gadw golwg um, arno fo. Mae'r rhan fwya'r gwasanaethau wedi gwella, mi fydd Guto yn cyfeirio at hynny mewn eiliad, ond dwi eisiau cyfeirio at y gwasanaethau ffôn a'r derbynfeydd yn benodol lle mae perfformiad yn isel ac wedi gostwng yn ystod y flwyddyn ac Mae'n ddiddorol, dwi'n meddwl, mai dyna yym y gwasanaethau lle mae angen buddsoddi mewn staff. Felly, dyn ni'n gweld bod cydymffurfiaeth yn well yym o fewn pethau fel gwefannau, arwyddion, ond lle dyn ni'n sôn am yym yr angen i gynllunio yym y gweithlu er mwyn sicrhau bod y darpariaeth yym ar gael yn y Gymraeg, dyn ni'n dechrau gweld yym bod 'na bod 'na heriau um, a bod yr heriau yna yn fwy o fewn rhai sefydliadau nag eraill. Felly, beth sydd angen digwydd? Um, Wel, dwi eisiau gwneud y pwynt, mae cyfrifoldeb eich sefydliad chi um, ydy cyd-ymffurfio yn y lle cyntaf. Yym, ond mae yna angen i ni fel Swyddfa Comisiynydd um, gynnig ffyrdd ymlaen o ran sut dyn ni'n mynd i fynd ati, achos be dyn ni'n awyddus i wneud ydy creu sefyllfa lle mae yna wella um, parhaus, um, a bod hynny yn seiliedig ar ddealltwriaeth cadarn o fewn y corff ei hun o ran beth sydd angen newid. Felly, dyn ni yn gweld bod 'na wahaniaeth yym lle mae 'na yy swyddog neu tîm sy'n gyfrifol am y Gymraeg yn y lle cynta'. Yym a dyn ni isio gweld mwy o monitro o ran perfformiad o fewn yym y sefydliadau eu hunain. Yym a bod y monitro 'na yn rhoi sylw y profiadau a chwynion gan ddefnyddwyr yn benodol. Ac mae'r adroddiad yma yn cynnwys nifer o enghreifftiau lle mae ymchwiliadau ganddo ni yn dilyn cwynion gan aelodau'r cyhoedd wedi arwain at camau gorfodi a dwi'n siwr bod chi gyd yn dechrau sylwi erbyn hyn bod yna lawer iawn mwy o monitro o ran camu gorfodi achos dyn ni'n meddwl bod o yn wastraff adnodd ganddo ni os dyn ni'n cynnal ymchwiliad ar ôl ymchwiliad lle mae yna gamau corfodi wedi cael eu gosod ar gyrff ac eto bod ni ddim yn gweld newid. Felly mae'r monitro yna yn yn fwy cadarn yym na be oedd o. Felly dyn ni isio Sicrhau bod trefniadau cadarn mewn lle er mwyn um, sicrhau cydymffurfiaeth. Dwi wedi cyfeirio at hyn hefyd, dwi'n meddwl bod yna le i ni um, gweld fwy o gynllunio um, o ran y gweithlu na be dyn ni'n gweld ar hyn o bryd er mwyn cynyddu capasiti pob sefydliad i weithredu yn y Gymraeg. Yym, mae'n hanfodol erbyn hyn bod yr fod yr angen yym o ran sgiliau Cymraeg yn cael ei ystyried bob tro mae swydd yn cael ei hysbysebu, a bod yr asesiad yn cymryd i ystyriaeth y bwlch sydd 'na rhwng y perfformiad a beth sy'n ofynnol ar hyn o bryd. Dwi yn mynd i wneud y pwynt hefyd bod hi'n glir fod rhaglen Cymraeg gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi galluogi rhai sefydliadau i gynllunio'u darpariaeth yn fwy effeithiol, a felly dwi'n awyddus i weld y rhaglen yna yn ail gydio ar ôl y cyfnod clo. Dyn ni hefyd yn awyddus i weld bod chi'n hybu a hwyluso defnydd o'r gwasanaethau sydd ar gael eisioes. Mae angen i sefydliadau wneud mwy i ddylunio gwasanaethau mewn ffordd sy'n golygu mai defnyddio'r Gymraeg yw'r opsiwn mwyaf naturiol i Gymry Cymraeg, ac i roi gwybod i ddefnyddwyr bod y gwasanaethau Cymraeg yna ar gael. Dŷn ni 'di edrych hefyd yn benodol flwyddyn yma ar sut mae cynghorau yn cynnig cyfarfodydd sy'n ymwneud â llesiant yn y Gymraeg. Dwi'n credu bod y cyfarfodydd yma yn rhai sensitif, maen nhw'n rhai pwysig, lle gall mynegi eich hunain yn yr iaith dych chi fwya cyfforddus ynddo fo yn gwneud gwahaniaeth go iawn i lesiant y person. Ac dwi'n meddwl bod angen mwy o waith ar hyn wrth i ni symud ymlaen. Gan ei fod yn gwneud gwahaniaeth i lesiant pobl, Byddwn yn hoffi gweld sefydliadau'n ystyried cynnig cyfarfodydd o'r fath yn y Gymraeg yn ddi-ofyn, sydd ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, y prif neges yw bod ni yn awyddus um, i symud i sefyllfa lle hwyrach dyn ni'n dechrau cymryd yn ganiataol bod gwasanaethau sylfaenol ar gael yn y Gymraeg bob tro. Mae hynny yn mynd i alluogi ni i ganolbwyntio ar ddyletswyddau eraill sy'n gwneud gwahaniaeth i'r Gymraeg ar lefel strategol, bod ni ddim jyst yn edrych ar arwyddion, er bod rhein yn bwysig, bod ni'n edrych ar pethau strategol megis penderfyniadau polisi, Yym, mae'r safonau'n glir, maen nhw'n deud bod hi'n ofynnol ystyried effaith pob penderfyniad o fewn y corff sy'n ddarostyngedig i'r safonau ar y Gymraeg. Ac dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi sylwi adolygiad barnwrol diweddar sydd wedi pwysleisio pa mor hanfodol ydy cwrdd â'r ddyletswydd yma. Dyn ni'n gweld enghreifftiau o asesiadau sydd yn arwynebol iawn yn ein barn ni. Mi oedd y barnwr yn yr achos llys yn cytuno efo'r farn yna. Felly, mae angen i sefydliadau feddwl o ddifri sut gall eu penderfyniadau effeithio ar y defnydd y pobl yn ei wneud o'r Gymraeg. a newid y cynlluniau os oes angen er mwyn cael effaith cadarnhaol ar y Gymraeg. Dwi hefyd eisiau'ch cyfeirio chi at y strategaethau pum mlynedd. Dyn ni di edrych ar sut mae'r strategaethau yna'n cael eu gweithredu. A mae'r strategaeth ei fod yn deg wedi arwain at roi sylw strategol i'r Gymraeg o fewn nifer o sefydliadau lle doedd hynny ddim yn yn digwydd yn flaenorol. Ond, tydi hi ddim yn glir faint o weithgareddau newydd sydd wedi eu cychwyn o ganlyniad uniongyrchol i'r strategaeth yma. Ac yn bendant, does 'na ddim cyllid na adnoddau newydd sylweddol wedi eu neilltuo i'w gweithredu yn y rhan fwya' o achosion. Dwi'n mynd i ofyn i chi feddwl am y pwynt ola' 'na yn arbennig, achos ma' 'na gyfle ar y gorwel i ni newid y sefyllfa 'ma. achos bod 'na ofyniad i sefydliadau adolygu a llunio strategaethau newydd yn 2021 a 2022, felly ddyled bod y gwaith wedi dechrau eisioes. Ond dwi'n mynd i drosglwyddo rŵan i Guto er mwyn iddo fo fanylu ymhellach ar canlyniadau'r adroddiad. Diolch yn fawr, Aled, am y cyflwyniad yna. Mi ddylai bod chi'n gallu gweld yr uh, cyflwyniad ar y sgrin rwan. Mae'r adroddiad wedi i rannu yn bedair rhan. Um, mae uh, y rhan gyntaf yn ymwneud ag ydy gwasanaethau ar gael ac ydyn nhw'n cael eu hyrwyddo. Um, mae rhan yma'n seiliedig ar yn gwaith gwirio uniongyrchol ni, yn gwaith siopwr cudd ni, um, lle oedden ni yn gwirio gwasanaethau sampl o dreian o sefydliadau sy'n gweithredu safonau um, a detholiad o sefydliadau cynllunio iaith um, yn mynd at y gwasanaeth fel cwsmer arferol ac yn profi oedd o yn cwrdd â meini prawf oedd yn seiliedig ar ofynion y safonau. Ac wedyn, mae yna uh, dair rhan sydd yn ymwneud â sut mae sefydliadau'n gweithredu er mwyn gwella'r sefyllfa o ran gwasanaethau ac hefyd o ran cyfrifoldebau eraill sy'n codi o'r safonau. Mae rhain um, sy'n ymwneud â trefniadau cydymffurfiaeth, cynyddu capasiti a hybu'r Gymraeg, yn seiliedig ar dystiolaeth fwy ansoddol astudiaethau thematig lle oedden ni'n gofyn am dystiolaeth gan sefydliadau, ymgysylltu efo defnyddwyr, ac argraffiadau ac enghreifftiau o'n cyswllt ni efo sefydliadau, yn cefnogi cydymffurfiaeth, yn cynnal ymchwiliadau, yn gosod safonau, ac yn y blaen. Felly, gan droi i ddechrau at um, argaeledd gwasanaethau, um, mae'r gwasanaethau ydych chi'n weld ar y sgrin yma yn rhai lle mae'n bosib darparu'r gwasanaeth Cymraeg drwy wneud yn siŵr bod testun ar gael yn Gymraeg unwaith ac am byth, os liciwch chi. Felly, maen nhw yn, yn wasanaethau lle mae'r perfformiad yn eitha da ar y cyfan, yn mynd o ryw dri chwarter yr amser i fyny i 90 y cant. Ac fe welwch chi hefyd uh, fod yr, y perfformiad wedi gwella um, ers y llynedd. Ddim yr un un sefydliadau yn union o dan sylw, ond mae'r sampl yr un peth, mae cyfansoddiad, mae'r mae sampl yn fawr yn ddrwg yna i, mae cyfansoddiad y sampl yr un peth, a mae'r fethodoleg hefyd yr un peth. Stori debyg iawn o ran uh, gwasanaethau lle um, mae angen anfon testyn at siaradwr Cymraeg i ddelio efo fo, ond does na ddim pwysau amser sylweddol i wneud hynny. Um, y perfformiad um, yn, yn, yn dda ar y cyfan yn fan hyn. Ond mi fysa ni'n deud, bedair blynedd ers i'r safona ddod yn weithredol, mi fysa ni'n disgwyl bod y perfformiad yn well, yn tynnu mwy at y cant y cant uh, yn fan hyn, um, yn enwedig ar bethau fel negeseuon Twitter, hysbysebion swyddi. Um, os mae'r cwestiwn ydy, um, ydyn ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir, e, wel, yndan yn bendant, ond ydyn ni yno eto, na dan, uh, ddim eto. Um, Pan dan ni'n edrych ar wasanaethau personol wedyn, gwasanaethau ffôn a derbynfa, um, gwasanaethau fel nath Aled sôn, lle mae angen um, i aelod staff fod yno yn y fan a'r lle i'w ddarparu fo. Mae'r perfformiad yn fan hyn um, o gwmpas yr hanner um, sydd uh, yn bell o fod yn ddigon da, um, ac heb wella um, llawer os o gwbl ers y llynedd. Um, felly mae'r gwasanaethau yma yn destun rhywfaint o bryder i ni. Peidiwch â phanicio yn gweld y tabl yma. Be mae hwn yn ddangos ydy, oherwydd bod ni'n ailadrodd y profi, da ni'n profi bob sefydliad rhyw dair gwaith ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau. Da ni'n gallu deud ydy sefydliadau'n bodloni'r maen prawf bob tro, ydyn nhw'n wneud o weithiau neu ydyn nhw ddim o gwbl. Um, ac ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau, mae yna um, rhwng tu a hanner a tri chwarter sefydliadau sydd yn bodloni'r maen prawf bob tro um, ac yn cydymffurfio'n dda. Ond ar gyfer bob gwasanaeth hefyd, mae yna gnewyllyn bychan rhwng tua 5 y 100, 20 y 100, uh, lle, dydy, lle wnaethon nhw ddim bodloni'r prawf, mae'n prawf ddim un gwaith. Um, hyn ar ei weitha efo galwadau ffôn, uh, derbynfeydd a hysbysebion swyddi. Um, dyma di'r bwlch da ni'n sôn amdano fo yn y teitl, rhwng y sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau dibynadwy a rheini um, sydd angen gwaith eitha sylweddol i uh, gynyddu um, argaeledd i gwasanaethau. Da ni hefyd yn uh, edrach ar i baradda oedd gwasanaethau yn cael eu um, hyrwyddo. Mae'n ofynion penodol yn y safonau o ran rhoi gwybod i bobl fod gwasanaethau Cymraeg ar gael. Mae yna ddarlun cymysg yn fan hyn, ond fel y gwelwch chi, um, ar gyfer pethau fel uh, llyfrynnau, ffurflenni, uh, peiriannau hunanasariaeth ac yn y blaen. Um, does na ddim digon yn digwydd ar rai gwasanaethau er mwyn cymryd camau syml um, i wneud yn siŵr bod pobl yn ymwybodol bod y gwasanaeth ar gael. Mae'r adroddiad yn cynnwys um, nifer o enghreifftiau eitha cadarnhaol o ran y defnydd o wasanaethau. Um, sefydliad fel, fel Dŵr Cymru, er enghraifft, wedi gosod targed i godi'r nifer o gwsmeriaid sy'n defnyddio gwasanaethau Cymraeg i 25,000 erbyn 2025. Does 'na ddim data cyffredinol ar ddefnydd yn yr adroddiad, ond mae 'na enghreifftiau o gynnydd gan sefydliadau lle mae 'na wasanaethau Cymraeg o safon wedi rhoi mewn lle, fel Heddlu De Cymru a'r DVLA, enghreifftiau sy'n dangos bod 'na le i gynyddu'r defnydd. Yym, ac mae yna hefyd enghreifftiau o sefydliadau'n newid sut mae'r y gwasanaeth wedi cael ei ddylunio er mwyn cael mwy o bobl i ddefnyddio y gwasanaeth Cymraeg, boed drwy wneud yr opsiwn Cymraeg yn fwy amlwg ar y ffôn, gwneud gwefan ar gael yn Gymraeg yn ddiofyn, adnabod dewis iaith a gweithredu ar hynny. Yym. ac yn y blaen. Yn ogystal â'r enghreifftiau yn yr adroddiad, da ni wedi cyhoeddi dogfen gyngor ar hybu defnydd y wasanaethau Cymraeg yr wythnos yma, a dogfen gyngor hefyd ar adnabod a gweithredu ar ddewis iaith. Felly, swn i'n argymell i chi fynd ati i, i ddarllen y dogfennau yna. Fel nath Aled sôn, mi wnaethon ni gynnal astudiaeth yn gofyn am dystiolaeth gan sefydliadau ynghylch cyfarfodydd yy mae cynghorau sir yn eu cynnal sy'n ymwneud â llesiant. Um, mi gafon ni'n sicrhau gan y cynghorau bod na drefniadau mewn lle uh, i ofyn i bobl um, pa iaith oedden nhw'n dymuno i defnyddio ac i weithredu ar unrhyw gais. Ond mi oedd yna dipyn o dystiolaeth hefyd fod y defnydd go iawn yn isel. Wan oherwydd bod uh, cael mynegi hunan yn Gymraeg, cynnal y cyfarfod yn Gymraeg, mynd i wneud gwahaniaeth go iawn i lesiant rhai pobl. Yy, 'da ni'n awyddus i i weld sefydliadau'n bod yn fwy rhagweithiol yy o ran cynnal y cyfarfodydd yn Gymraeg. Gan edrych wedyn ta ar y trefniadau sydd angen er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, yym, mae'r ystadegau nesaf yma yn ymwneud â yym cydymffurfio efo'r safonau yn benodol, ond mae'r egwyddorion dan ni'n sôn amdanyn nhw yn berthnasol i sefydliadau cynlluniau iaith hefyd, er bod y gofynion yn wahanol. Yym, mi oedd 87 y cant o sefydliadau wedi llunio adroddiad blynyddol, yym, ond wrth i ni ddrilio lawr i'r gofynion mwy penodol, um, da ni'n gweld cydymffurfiaeth um, yn lleihau wedyn. Um, felly mae'n bwysig bod um, sefydliadau yn, yn rhoi sylw i'r holl ofynion um, a da ni wedi cyhoeddi dogfen gyngor arall ar um, lunio uh, adroddiadau blynyddol. Mae'r sleid nesaf yma yn dangos uh, cydymffurfiaeth efo gofynion um, o ran cyhoeddi trefniadau cydymffurfio. Dim ond 48 y cant o sefydliadau oedd wedi cyhoeddi i'r trefniadau ar gyfer goruchwylio cydymffurfiaeth. Um, Wan, mae hyn ynghylch mwy na jyst cyhoeddi dogfen. Um, mae o'n ymwneud â'r sefydliad yn cymryd cyfrifoldeb am berfformiad ac mynd i'r afael efo unrhyw ddiffygion. All y Comisiynydd ddim bod yn cadw llygad ar bob dim drwy'r amser. Mae angen i'r sefydliad ei hun wybod sut mae'n perfformio uh, a rhoi trefniadau mewn lle ar gyfer um, delio efo unrhyw beth. Um, Yn ogystal â'r enghreifftiau yn yr adroddiad, mae gennym ni ddogfen gyngor newydd ar y mater yma hefyd. Dan ni'n annog sefydliadau i wneud pethau fel gwirio eu perfformiad eu hunain, rhoi trefniadau rheoli perfformiad mewn hunan-asesu cydymffurfiaeth, mewnoli hynny i drefniadau fel trefniadau risg a trefniadau eraill sydd gan y sefydliad i reoli perfformiad. Mae'n bwysig bod yna gyfrifoldeb am y Gymraeg yn cael ei roi i unigolion ar lefel strategol a lefel weithredol o fewn y cyrff, um, ac mae'n bwysig bod cyrff yn casglu um, adborth gyn ddefnyddwyr ac yn uh, gwneud yn siŵr bod pobl yn hyderus i wneud cwyn os di rhywbeth ddim yn mynd yn iawn. Um, fel y gwelwch chi fan hyn, dim ond 63 y cant o sefydliadau oedd wedi cyhoeddi gweithdrefn gwyno fel y soniodd y Comisiynydd, um, da ni wedi rhoi mwy o sylw lenni uh, ar sicrhau bod camau gorfodi yn cael eu gweithredu, a mae yna sawl enghraifft yn yr adroddiad um, ar gyfer amryw wasanaethau um, lle mae uh, ymchwiliadau'r Comisiynydd neu gwynion uniongyrchol gen ddefnyddwyr wedi arwain at welliant yn y perfformiad. Troi wedyn at yr er, uh, capacity o fewn y gweithlu. Yym, y peth cynta sy'n allweddol i'w wneud yym o ran hyn ydi bod bob swydd wag a newydd sy'n cael ei cyhoeddi gan sefydliada yym yn cael ei asesu yy ar gyfer y gofynion o ran sgiliau Cymraeg. Wnaethon ni fonitro i ba radda roedd bob swydd yym o fewn cyfnod penodol o amser yn cynnwys gofynion a gweld bod 17 y cant o swyddi efo sgiliau Cymraeg yn hanfodol a 63 y cant pellach efo'r Gymraeg yn ddymunol. Yym, ac mae hyn yn gam bras ymlaen o'r sefyllfa yym, pan oedden ni'n dechrau gwneud gwaith tebyg yn, yn 2014, 15, dim ond pedwar y cant o swyddi oedd efo'r Gymraeg yn hanfodol bryd hynny. Felly mae yna gynnydd wedi'i wneud, Ond, yym, gan fod perfformiad yn wael ar wasanaethau lle mae angen staff i'w darparu nhw, yym, mae yna waith eto i'w wneud. Yym, mae gennym ni um, ddata ar faint o sefydliadau oedd wedi adrodd ar sgiliau Cymraeg i staff. Um, ac mi oedd mwy na lai pob sefydliad oedd wedi cyhoeddi adroddiad wedi cynnwys gwybodaeth am sgiliau Cymraeg i staff, yym, a 'dan ni'n deall bod sefydliadau'n defnyddio, yym, systemau adnoddau dynol a meddalwedd arall i sicrhau bod y data ganddyn nhw. Be 'dan ni ddim yn gallu wneud ydy gwneud asesiad o'r capasiti Cymraeg o fewn yr, yym, y sector gyhoeddus yn, yng Nghymru yn ei chyfanrwydd. Um, da ni'n argymell bod sefydliadau'n defnyddio lefelau CEFR sy'n bosib i cyfateb efo lefelau ALTE a lefelau'r cwricwlwm dysgu Cymraeg er mwyn galluogi ni i wneud y math yna o ddadansoddiad i'r dyfodol a cymharu capasiti gwahanol sefydliadau efo'i gilydd. Um, mi geithon ni argraff bendant o'n cyfarfodydd ni fe sefydliadau eleni bod darpariaeth Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi arwain at gynyddu'r capasiti i gynnig gwersi Cymraeg uh, a gwella gallu sefydliadau i dargedu cyfleoedd. Felly, um, da ni'n awyddus i weld y rhaglen yna yn parhau. Mae'r adroddiad yn uh, dod i ben efo adran ar hybu'r Gymraeg. Um, wnaethon ni gynnal astudiaeth o gofnodion sefydliadau ar gyfer asesu penderfyniadau polisi. Um, mi oedd nifer y cwpiau o asesiadau gafodd ei rhannu fo ni yn isel yn achos rhai sefydliadau, gan ei dyn ni bryderu um, nad oedd bob penderfyniad pob penderfyniad yn cael ei asesu fel y dylai fo. Mi oedd yr asesiadau wnaethon ni weld yn cynnwys um, cwestiynau oedd yn cwrdd â gofynion y safonau, ond ansawdd yr asesiadau'n amrywio. Um, rhai yn nhw yn arwynebol ac yn dangos diffyg dealltwriaeth o sut y gall penderfyniadau polisi effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg. dwi eisiau tynnu sylw penodol at materion sy'n ymwneud ag addysg. Mi oedd na, mae yna un enghraifft yn yr adroddiad o ymchwiliad um, i gau ysgol Gymraeg lle doedd yr effaith ar y Gymraeg ddim wedi cael ei um, ystyried yn ddigonol. A da ni hefyd wedi gwneud gwaith yn, yn ystod y flwyddyn ar asesu effaith addasu trefniadau teithio i'r ysgol a'r fynediad i addysg Gymraeg. Um, Dan ni yn sôn yn yr adroddiad am ddyfarnu grantiau, lle mae yna enghreifftiau unigol o sefydliadau yn gwneud gwaith da iawn o ran asesu'r effaith yym ar y Gymraeg, ond dim llawer o sefydliadau wedi cyhoeddi'r yy polisïau sy'n ofynnol yn y maes yma. Ac i orffen, dan ni'n sôn am am y strategaethau pum mlynedd, mae'n ofynnol i gynghorau a pharciau cenedlaethol i cael um, llawer iawn o weithgareddau yn digwydd, um, yn benna y maes addysg, gofal plant, dysgu Cymraeg, llawer o waith partneriaeth yn digwydd efo sefydliadau fel yr ERD a'r Fenter Iaith yn lleol o ganlyniad i'r strategaethau yma. Um, ac ambell sefydliad, ond nid y cwbl, wedi rhoi ystyriaeth i sut gall polisïau economi a chynllunio um, hybu'r Gymraeg. Mi wnaeth naw o'r 14 sefydliad oedd yn rhan o'r astudiaeth ddeud nad oedden nhw wedi neillduo cyllid ychwanegol sylweddol i weithredu'r strategaethau yma, er bod yna amser staff yn cael ei dreulio arnyn nhw. Ac mae'r astudiaeth yma wedi dangos bod angen i gynghorau a baratoi rŵan i asesu llwyddiant y strategaethau yma yym ac i gynhyrchu strategaethau newydd fydd yn yy hybu'r Gymraeg yn effeithiol yn lleol ac yn cael eu cyll- yy cefnogi efo cyllid a staffio. Felly dyna ni o ran cynnwys yr adroddiad. Swn i'n annog chi i i'w ddarllen o ac i i i ddarllen y y dogfennau cyngor hefyd yym ond mi wna i eich pasio chi nôl at Aled yym a- ar gyfer y camau nesa'. Diolch Guto. Yym ma' 'na berig yndoes sef unrhyw adroddiad neu strategaeth bod o yym yn cael ei dderbyn a wedyn bod o'n mynd ar y silff. Yym nid dyna pwrpas yr adroddiad yma. Pwrpas yr adroddiad yma bod 'na sail i ni weithredu fel corff ond hefyd bod ni'n sicrhau Yym, ar y cyd efo chi, bod y canfyddiadau yma yn arwain at newid, a dyna pwrpas yym yr adroddiad. Felly, dwi eisiau sôn am be fydd yn digwydd. Yym, mi fyddwn ni, yym, dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi uh, gwrando ar Radio Cymru bore yma, oedd y bbc yn awyddus iawn um, bod ni yn enwi um, y rhai hynny do ddim yn cydymffurfio'n dda iawn um, efo'r safonau, ond dyn ni ddim yn awyddus i ddechrau rhyw fath o um, gêm lle dyn ni yn gyrru pobl ar ryw stephen ddrwg na'm na'm byd felly, felly be fy ni'n be fy ni'n neud ydi fy ni'n rhannu y canfyddiade efo'r cyrff yna sydd o fewn yym y sampl yn y lle cynta. Yym yn tynnu sylw nhw at unrhyw ddiffygion yy dyn ni'n gweld, ond hefyd yym a dyma'r cam pwysig yym yn ceisio gofyn iddyn nhw be fy nhw yym yn i'w wneud a be fydd yn digwydd er mwyn i nhw daclo um, unrhyw broblemau. Felly fydd hynny yn rhan o'r drafodaeth wrth ni symud ymlaen yn ystod y flwyddyn i weld sut yn union mae'r camau yna um, yn cael ei, ei gweithredu. Yn amlwg, mi fydd na um, adroddiadau blynyddol yn cael ei derbyn, um, a mi fydd hyn yn rhan bwysig uh, o waith y swyddogion cydymffurfio um, i ddadansoddi yym yr adroddiadau 'na i weld yym pa mor gywir yn yn barn ni ydi'r darlun neu'r hunanasesiad o fewn yym yr adroddiad yym ac yn gwneud hynny cyn y cyfarfodydd adborth er mwyn i ni yym drafod yy materion yym pan- penodol sydd angen sylw. Felly mi fydd y Swyddogion Cydymffurfio yn cwrdd â rhai sefydliadau er mwyn trafod Yym, sut dych chi'n meddwl bod chi'n perfformio? Yym, a be dyn ni'n credu ydy rhai o'r materion allweddol sydd yn codi yn yr adroddiad er mwyn i chi gydnabod sut dych chi'n mynd i i yym i adnabod cyfleoedd i wella. Wrth gwrs, mae Guto wedi cyfeirio at hyn hefyd, mi fyddwn ni'n parhau i ymchwilio yym o fewn y meysydd yna lle yym unai dyn ni yn derbyn cwynion neu

fel dych chi wedi clywed nifer o weithiau erbyn hyn, yym mae yna fwy o sylw'n cael ei roi i'r gwaith monitro o ran y comi gorfodi yna yym o o hyn ymlaen. Y gobaith ydy wrth gwrs ydy bod ni'n osgoi ymchwiliadau yym trwy yym y bartneriaeth yma o ran yym gwella parhaus. Ac er mwyn i chi fynd ati i geisio gwella, Yym, dwi yn ych cyfeirio chi at yym y dogfennu cyngor sydd newydd cael eu cyhoeddi, yym, sydd yn dangos arfer da, yn yn barn i, o ran yy hybu gwasanaethau, yym, cofnodi a rhannu dewis iaith, Goruchwylio cydymffurfiaeth Cyngor hefyd ar sut i i sgwennu yym adroddiadau blynyddol o ran safoni'r Gymraeg, a hefyd fel mae Gitta wedi cyfeirio yym cyngor ar lunio polisi yym dyfarnu grantiau. Dyn ni hefyd yym yn fuan iawn gobeithio yn mynd i yy gyhoeddi dogfennau pellach ar recriwtio ac yym yr angen i ystyried y Gymraeg mewn penderfyniadau yym polisi, a mi fydd hynny, rheine yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf. Yym, dwi yn eich annog chi i yy roi sylw yym i gynnwys y dogfennau yma. Yn ystod y flwyddyn nesa hefyd, mi fyddwn ni yn cynnal rhyw fath o arolwg ynglŷn â effaith Covid 19. Yym, 'dyn ni'n mynd i'ch gwahodd chi fel sefydliade i fod yn rhan yym o'r o'r arolwg hynny, yn edrych ar yym sut wnaeth yr argyfwng effeithio ar yy wasanaeth yn y Gymraeg, yym sut wnaeth o effeithio hefyd ar y'ch trefniade chi o ran cydymffurfio, yym Ond hefyd, os oedd 'na unrhyw ergyd o ran defnydd mewnol o'r Gymraeg wrth i bobl yym gorfod gweithio gartre, mwy o ddefnydd o'r o'r dechnoleg a bethe felly i weld be yn union yym oedd yr herie, ond hefyd, fel dwi 'di cyfeirio eisioes, yym cydnabod hwyrach cyfleoedd hefyd sy' 'di cael 'u 'u yy 'u creu gan y ffyrdd gwahanol 'ma yym o weithio. A hefyd, dwi'n meddwl erbyn hyn bod hi yn amser i ni edrych ar y defnydd mewnol yym o fewn sefydliadau o ran y Gymraeg. Yym dwi wedi cyfeirio mwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn dwi wedi bod yn y swydd 'ma at y ffaith mai dim ond un yym awdurdod lleol o'dd yym yn defnyddio y Gymraeg fel iaith mewnol yym pan ddigwyddodd datganoli, ond un cyngor sir oedd yn gweinyddu yn fewnol yn y Gymraeg wrth i'r safonau cael eu cyflwyno, a dwi'n meddwl erbyn hyn bod hi'n briodol i ni weld pa gyfleoedd sydd 'na i ni symud yr agenda yma ymlaen. Yym. Mae yna angen, er mwyn i ni symud yr agenda yma 'mlaen, i greu mwy o gyfleoedd fel bod staff efo'r y cyfle i ddefnyddio Gymraeg o fewn y gweithle, a hefyd, wrth gwrs, wrth i ni gynyddu'r capasiti, bod hynny yn creu cyfleoedd i ehangu y darpariaeth o ran gwasanaethau Cymraeg yn eu cyfanrwydd. Felly, Er mwyn i chi gael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau, um, dwi'n mynd i gyfeirio y rhai anodd at Gitsu a Steff, um, ond um, na, o ddifri. Um, y prif negeseuon felly ydy, um, dyn ni yn disgwyl bod, um, bod na wella o ran cydymffurfiaeth, um, o ran gwasanaethau sylfaenol, a dwi'n meddwl erbyn hyn, ar ôl pedair mlynedd efo rhai sefydliadau, bod o'n briodol bod ni yn medru yym cymryd o bron yn ganiataol bod y gwasanaethau sylfaenol 'na yym ar gael yym yn y Gymraeg. Lle fyddwn ni'n gweld diffygion, yym 'dyn ni'n mynd i drafod efo chi be' ydych chi'n credu sydd angen i'w wneud er mwyn datrys y sefyllfa, ond cyfrifoldeb y sefydliad, fel dwi wedi deud eisoes, ydy um, sicrhau cydymffurfiaeth, a cyfrifoldeb y sefydliad ei hun ydy gweithredu a chydymffurfio. Fedrwn ni fel tîm o jyst dros deugen o bobl ddim fod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth o fewn dros 120 o sefydliadau cyhoeddus. mae yna angen i ni weld mwy o hunan-ymwybyddiaeth a hunan-asesu wrth i ni symud ymlaen. Yym, a'r rheswm dan ni eisiau gweld mwy yym o gydymffurfio o ran y gwasanaethau sylfaenol yna ydy er mwyn i ni gael y cyfle i edrych ar pethau hwyrach sydd yn fwy strategol, yym, megis penderfyniadau polisi, yym, lle mae'r effaith ar y Gymraeg, yym, yn bwysig dros ben, a fel dwi'n deud, er mwyn ehangu y defnydd mewnol sydd yn cael ei wneud yy o'r Gymraeg o fewn y sector cyhoeddus yng yng Nghymru yy o hyn ymlaen. Felly, na i drosglwyddo nôl yym i Guto.

rhywbeth lle um, mae'n anodd gweld newidiadau yn y tymor byr o bosib, um, bod cynllunio'r gweithlu'n broses tymor hir. Felly'n gofyn um, be, be di'r rhesymau, ydych chi'n meddwl, um, bod rai sefydliadau yn, yn gwneud newidiadau yn, yn gyflymach neu gilydd, a, a sut mae cychwyn ar y gwaith o, o wneud newidiadau. Wel, dwi'n meddwl yn lle cyntaf bod y man cychwyn yn wahanol iawn o sefydliad i sefydliad, felly yym be oedd yn synnu i wrth i mi ddechrau ar y swydd yma oedd yym y sefyllfa er enghraifft o fewn y gwasanaeth iechyd lle yym fe wnaethon ni ofyn yym i'r byrddau iechyd yy faint o data oedd ganddyn nhw o ran sgiliau ieithyddol i staff ac yy Mi oedd y wybodaeth ddaeth yn ôl yn syfrdanol i ddeud y gwir o raint, o fan, o ran yym cyn lleied y wybodaeth oedd 'na. Yym felly fyswn i'n deud yn lle cynta yym ma'n ma'n bwysig iawn bod pob sefydliad yn deall lle ma' nhw arni ar hyn o bryd a bod nhw'n deall sgilie yym i staff. Y cam nesa, wrth gwrs, ydi wrth i chi hysbysebu. Dyn ni'n deall yym bod y broses o ran denu staff sydd yn medru'r Gymraeg yn hwyrach rhywbeth sydd yn yn dymor canolig, achos mae trosiant hefyd o fewn sefydliade yn wahanol o un sefydliad i'r llall. Yym ond ma' 'na hefyd Yym, fwlch mawr fyswn i'n deud o fewn sefydliade o ran faint o asesu sy'n cael ei wneud o ran yym be di'r gofyn yym pan ma' nhw'n llenwi swyddi. Ma' 'na nifer o sefydliade sydd er enghraifft jyst yn ticio ryw lwch sydd yn deud bod y Gymraeg yn ddymunol. Yym, a be maen nhw'n gwneud wrth hynny, wrth gwrs, ydy yym, hwyrach yn creu'r argraff bod nhw wedi cymryd i ystyriaeth yym, y Gymraeg, yym, ond y gwir amdani ydy, fe ddyle bod pob adran bron a phob uned yym, yn deall yn union beth sydd i'w angen Yym, er mwyn ymateb i'r galw am wasanaeth Cymraeg. A'r unig ffordd i nhw ymateb i'r galw yna ydy sicrhau bod y gweithlu yn yym yn yn yn ddigonol ar gyfer y galw. Felly, yym, man cychwyn, yym, asesiadau ond hwyrach hefyd, dealltwriaeth ynglŷn â lle dych chi eisiau cyrraedd yn y pen draw, a bod 'na gynlluniau cadarn yym sydd yn cymryd yym cam ar ôl cam yym i wella'r sefyllfa. Dyna dyna beth sydd ar goll ar hyn o bryd mewn nifer o sefydliadau. Diolch. Mae 'na gwestiwn yym wedi dod ynghylch yym amserlen yy trefnu cyfarfodydd adborth a y cyfarfodydd yma fydd yn uh, trafod yr adroddiad blynyddol. Um, allai ddeud fydd rheina yn digwydd um, yn ystod um, chwarter tri, tri rwan, felly byddwn ni'n mynd ati i, i drefnu'r uh, cyfarfodydd yna um, o, o ail hanner mis, mis hydref ymlaen. Um, Mae'n gwestiwn arall ynghylch yym lefelau defnydd yym ac yn cyfeirio at yy y sefydliad sydd wedi gosod targed i gynyddu defnydd. Yy y cwestiwn ydy, ydych chi'n meddwl bod yna ddigon o sefydliadau yn hyrwyddo beth sydd ar gael um, ac a fydd yna ddwrnod hawliau yn digwydd eto yn, yn, yn 2020? Mi fydd 'na ddiwrnod hawliau ym mis Rhagfyr. Yym, yn amlwg, yy, ma' rhai o'r trefniadau ga'l bod yn wahanol iawn achos, yym, dwi'n me'wl bod y y mwyafrif ohonon ni 'di credu fyddwn ni yn dod allan o'r cyfnod clo yym erbyn hyn ond yym mae'n ymddangos bod 'na yym herie um, hwyrach hyd yn oed ar gyfer mis Rhagfyr, felly um, mi fyddwn ni'n cysylltu efo chi ddeud yn union um, beth sy'n digwydd, ond, ond mi fydd y diwrnod hawliau yn mynd yn ei flaen. Um, Dwi'n meddwl o ran defnydd, um, mae'r un, ma un broblem yn bodoli i ddeud y gwir, mae yna broblem o ran um, man cychwyn, Yym, mae yna broblem hefyd o ran yym diffyg yym unrhyw gysondeb ar lefel cenedlaethol o ran sut mae defnydd yn cael ei fesur. Yym, felly, yym, mae yna batrymau anghyson iawn o ran be yn union ydy maint y defnydd ar hyn o bryd. Yym, os dwi'n onest, dwi'n credu o fewn rhai sefydliadau yym, bod yna dueddiad i beidio yym cynyddu defnydd yn ormodol yym achos un problem sy'n ych gwynebu chi os dyn ni os dych chi'n hyrwyddo gwasanaethau yym yn fwy yym mae'r galw'n mynd i gynyddu yym ag wrth gwrs os fedrwch chi ddim ymateb i'r galw mae hynny'n mynd i greu problem bydd ddim yn cael ei greu yym heb Heblaw bod chi yn hyrwyddo'r gwasanaethau, felly dyn ni, yym, dyn ni fel mewn rhyw fath o gylch yma, lle o fewn rhai sefydliadau, yym, maen nhw'n amharod iawn i hyrwyddo gwasanaethau o achos bod nhw'n gwybod bod y capasiti o fewn y gweithlu ddim yna i ymateb, yym, i, i, uh, i hynny. Um, felly, dyn ni yn awyddus i ddeall oedd, oedd, oedd, um, cyflwyniad guto yn sôn am dyn ni dyn ni angen deall yn union be dych chi'n deall yym o natur yym y defnydd ar hyn o bryd. Mae'n rhaid mi ddeud hefyd bod yna waith i ni wneud o ran yym parodrwydd Cymry Cymraeg i ddefnyddio yym gwasanaethau. Yym mae hynny yn yn fater cymhleth iawn yym lle mae pobl dros degawdau hwyrach wedi yym arfer defnyddio gwasanaethau Saesneg. Yym, felly mae 'na, mae 'na ddwy yy ochr i'r geiniog, fel petai, ond y man cychwyn yn yn yn benodol ydi, fel yy dŵr Cymru, bod, yn y lle cynta, bod corff yn nodi bod nhw'n awyddus i gynnodd eu defnydd, ac ar ôl hynny bod 'na yy meini prawf o ran yy y cynnydd sydd yn cael ei wireddu wrth i ni yym gytuno ar yym y camau 'na yym efo'r efo'r corff ei hun. Felly yym ie, 'dyn ni 'dyn ni'n ymwybodol o faint y dasg ond y man cychwyn ydi bod 'na yym bod 'na awydd yym o fewn y corff i gynyddu defnydd yym Ie. Yeah. Dwi'n meddwl na ni orffan efo'r efo cwestiwn yma. Mae yna ma gwpl o gwestiynau wedi, wedi cyrraedd ar yr un un pwnc, sef um, un o'r pethau um, mwyaf uh, amlwg um, am y cyfnod dwytha yma ydy defnydd o dechnoleg wrth ddarparu a defnyddio gwasanaethau a dibyniaeth ar systemau TG i gefnogi'r gwaith. Um, gofyn dyn ni'n uh, bwriadu edrych ar y maes yma yn benodol, cyfeirio at yr enghraifft o um, Microsoft Teams yn galluogi um, cyfeithu ar y pryd, a, a dwi'n sylwi bod Jeremy Evas wedi nodi bod yna drafodiaethau ar y gweill rhwng Microsoft a'r Llywodraeth am y mater penodol yna, um, sy'n gadarnhaol iawn wrth gwrs, um, ond yn, yn fwy cyffredinol, y defnydd o dechnoleg a uh, sut mae arferion darparu gwasanaethau'n newid yn, yn sgil Covid. Mae'n bwysig bod ni'n nodi yn y llyfr cyntaf mae'r arwain um, ar dechnoleg a dyn ni'n cydnabod y gwaith mae mae'r Llywodraeth yn ei wneud efo, efo pobl fel Microsoft. Um, ond mae yna Mae yna adegau hefyd, yym mi oedd yna gyfeiriad yym wsos dwytha yym o fewn y panel at sefyllfaoedd lle yym mae yna newid mewn rhyw feddalwedd er enghraifft sydd yn cael ei ddefnyddio o fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru lle yym fysa chi'n meddwl bod y cwmnïau yma o'r tu allan yn ymwybodol bod yna ofynion o ran yym dwyieithrwydd a bethe felly yym yn y, yn y gwasanaethau sy'n cael eu cyflwyno i gynghorau. Um, dwi'n meddwl bod yna faterion caffael lle um, mae yna addewidion yn cael eu gwneud gan rhai o'r cwmni yma bod gwasanaethau ar gael yn ddwyieithog ac eto pan maen nhw'n cael eu, eu, eu cyflwyno um, i gyrff um, tydi'r un um, awydd ddim yna hwyrach i sicrhau bod gwasanaethau. Felly mae yna ddarn o waith um, i ni wneud um, er mwyn ceisio darbwyllo um, rhai o'r cyflenwyr yma i sicrhau bod, um, bod gwasanaethau'n parhau ar gael yn Gymraeg, a hefyd bod gwasanaethau hwyrach yn, yn, yn cael ei, i, i darparu yn y Gymraeg yn fwy um, wrth i ni symud ymlaen. Um, Dwi'n misio, mae staff, ma staff yn swyddfa ni'n yn ymwybodol bod, bod yna berig mod i wastad yn berson hanner gwag, Yym, dwi ddim eisiau creu sefyllfa, mae yna um, gamu mlaen, mae yna bethau positif iawn yn digwydd. Um, pwy fyddai'n credu bod yna gymaint o gyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y Gymraeg um, yn ystod y cyfnod clo mae'r er enghraifft. Um, chymod, wnaethon ni ddechrau um, fel corff lle oedd gennym ni um, nifer fach iawn o luniaduron, lle oedd pobl ddim yn medru gweithio, um, o gartre, lle doedd y dechnoleg oedd ganddo ni um, ddim yn galluogi ni i ddefnyddio cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfod fideo, er enghraifft. Mae yna bethau um, arbennig wedi digwydd, ond dwi'n meddwl bod yna um, angen i ni hefyd gadw'r pwysau mlaen. Um, chymod, mae yna um, bethau da iawn yn digwydd efo Gov UK er mwyn ymestyn gwasanaethau um, sydd ar gael ar hyn o bryd, ond sydd yn gyfrifoldeb Llywodraeth Prydain. Yym, mae yna bethau da iawn sydd wedi digwydd o ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod um, yr, yr apps yma, bethau sy'n cael eu cyflwyno, mynd i fod yn, ar gael yn, yn y ddwy iaith. Um, felly, dwi eisiau cydnabod y gwaith da sydd yn cael ei wneud, ond hefyd mae'n angen i ni um, gydnabod maint y dasg o ran sicrhau bod gan pob un yng Nghymru os dyn nhw'n dewis defnyddio'r Gymraeg bod ganddyn nhw'r hawl i ddefnyddio a bod ganddo nhw'r hawl hefyd i ddisgwyl bod corff cyhoeddus yn barod i ymateb yn yr iaith maen nhw wedi ddewis i'w ddefnyddio.

um, a cloi ac yn y blaen yn effeithio ar allu sefydliadau i um, hunan reoleiddio um, a bydd hynna'n rhywbeth bydd yn cael um, sylw ganddo ni. Ond um, ar ran y comisiynydd, swn i'n licio diolch i chi gyd am ymuno. Mae wedi bod yn, yn dda gweld gymaint o'n chi yn, yn, yn ymuno efo ni. Um, a da ni'n edrych ymlaen at barhau i drafod efo sefydliadau dros y misoedd i ddod. Felly, diolch yn fawr iawn. Guto? Mhm. Gai, gai jyst ddiolch hefyd, um, diolch i Guto yn y lle cynta am i gyflwyniad bore yma, diolch i staff um, o fewn yn swyddfa ni sydd yn, yn gweithio um, yn, yn galed iawn i sicrhau bod yna um, symud ymlaen o ran y Gymraeg. Ond hefyd gai ddiolch i chi yym, am y gwaith dych chi'n gwneud o fewn eich cyrff. Dwi'n gwybod, um, fel rhywun sydd wedi byw, byw yn y gogledd ddwyrain ar hyd i oes, uh, bod rhai manu yn dal cyn caled o ran y Gymraeg, felly dyn ni yn cydnabod y gwaith dych chi'n ei wneud, um, ond be dyn ni eisiau gwneud ydy um, eich cefnogi chi um, i ryw raddau. Um, y gwir amdani ydy, um, y sefydliadau yna sydd yn symud yn ei blaen, ydy rhai sydd efo um, arweinyddiaeth cadar um, a lle mae yna um, barodrwydd um, ar lefel strategol o fewn y corff i symud yr agenda yma ymlaen. Felly, beth yn un awyddus i wneud ydy roi pob cymorth i chi er mwyn i chi wireddu beth ydych chi eisiau gwneud o fewn eich cyrff chi uh, a, uh, dros y Gymraeg.